F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali.
Wasal il-ħin biex nilqgħu magħna lil Kane Said, il-Manager Komunikazzjoni għall-Fondazzjoni Logħob Responsabbli. u llum irċevejna ittra mingħand telespettatriċi tagħna biex inkunu nistgħu niddiskutuha waqt dan il-programm. Għandna omm li hija kemxejn inkwetata. Kif aħna Kane? Ninsab tajjeb.
Nsellimlek Angela, bħas-soltu nsellem lit-tim kollu wara dan il-programm u nsellem lit-telespettaturi. Aħna ngħidulek grazzi talli tkun qiegħed magħna, grazzi il għaliex ma' Kane inkunu ddiskutejna proprju anki dak li nirċievu mingħand it-telespettaturi tagħna u allura f'dan il-ħin ħa nkunu nistgħu niddiskutu ftit din is-sitwazzjoni mhux biss il għaliex illum hemm l-għajnuna u hemm fejn immorru grazzi anki għal ehm, il-Fondazzjoni Lob Responsabbli ehm, isa hija l-katina li torbot anki servizzi oħrajn li jkunu jistgħu jgħinu propju anki lil dawn il-persuni. Nibdew? Mela, għanna telespettatriċi tagħna għaltina jiena om eh, ninsab mħasba ħafna bħalissa għandi tifel li huwa adolescenti jattendi skola sekundarja u it-tifel iħobb jilgħab ħafna il-lob virtwali. Sfortunatament bħalissa daħlet ħafna fejn jiġu dawn it-tfal qed jilagħbu di għaltinna qed jirreferi għal konsol gaming imma il-lob virtwali illum nistgħu niġbruh taħt keffa waħda. Qaltilna dan l-aħħar qed ninnota illi dejjem qiegħed iżid il-ħin biex imur jilgħab dan il-logħob. Tinsab inkwetata ħafna u qed tibża' illi jista' jieqaf ċertu riperkussjonijiet.
Iva, Angela, l-ewwel ħaġa nsellem lil din l-omm li tinsab daqsxejn inkwetata fuq l-attività li t-tifel tagħha qiegħed jattwa daqsxejn b'mod eċċessiv. U dan il-ħsieb ta' din l-omm illum il-ġurnata huwa l-ħsieb ta' ħafna ġenituri. Dan huwa logħob li tista' tgħid ma tantx ilu magħna, huwa logħob li jaffaxxinak, l-effetti viżivi tiegħu huma kbar u iva. U naħseb dik hija r-raġuni għalhekk isir attraenti dan il-logħob biex jiġbdu iżjed persuni ħalli jkunu jistgħu jilagħbu. Ekku, u inti drajtni issa Angela, jiena nħobb nitfa' kollox fuq il-miżien, jiġifieri rridu nżommu f'moħħna li dan il-logħob virtwali Iħaddan effetti pożittivi wkoll fuq it-tfal tagħna, iħaddmu l-intellett, il-fine motor skills tagħhom, hand to eye coordination, dejjem nirrepeti. Imma fejn jidħol l-eċċessività, jiġifieri ħin twil quddiem il-konsol, quddiem l-apparat teknoloġiku tagħna, jista' jwassal riperkussjonijiet. Infatti, din il-ġimgħa Angela għadna kemm nedejna kampanja żgħira biex nilqgħu kampanja żejda ta' għarfien biex nilqgħu għal riperkussjonijiet possibbli tal-eċċessività f'dan ir-rigward u nista' ngħid ukoll li l-ġimgħa d-dieħla se nkun qed inżur skola sekondarja partikolari fejn ħa nkun qed nitkellem ukoll quddiem l-istudenti tas-sekondarja rigward dan is-suġġett, suġġett li jorbot ħafna mal-kelma screen time. Kull attività li aħna nqattaw qudiem screen. Issekku xi screen tal-televiżjoni, l-screen tal-laptop tagħna, l-screen tal-mobile tagħna. Jiġifieri rridu noqogħdu kemm xejn attenti waqt dan il-ħin. Il-ħsieb ta' din l-omm huwa ħsieb irraġunat, Angela, u kemm jista' jkun irridu nżommu għajnejna miftuħin fuq it-tfal tagħna. X'jiġifieri? Li jekk naraw li t-tifel tagħna hemm tnaqqis fl-interazzjonijiet soċjali, eżempju, bilkemm nitkellmu fid-dar, jew inkella nibdew ninnotaw li mhux qiegħed joħroġ ma' sħabu, mhux qiegħed imur jagħmel dik l-attività fiżika li s-soltu huwa mdorri jagħmel. Eżempju ieħor tnaqqis fil-prestazzjoni akkademika. Angela, jiġifieri t-tifel tagħna, it-tifla tagħna jonqsu fil-marki fl-iskola jew inkella Jurik it-tifel li mhux qed ikun attent, nuqqas ta' attenzjoni, jew inkella saħansitra s-senteiżmu. Irridu noqogħdu attenti, Angela, rridu poġġu daqsxejn madwar mejda mat-tfal tagħna u niddiskutu din l-attività, attività li toffri kemm divertiment, kemm serħan u kemm pożittività, imma wkoll irridu nilqgħu għan-negattività wkoll. Però jiena nemmen ukoll li aħna għandna nkunu ta' eżempju anki għal dan it-tfal. Pereżempju, aħna qegħdin nitkellmu propju anki waqt ħin l-ikel Għaliex ma għandhomx jinġabru kollha fuq il-mejda waqt ħin l-ikel u ninsew ftit anki l-aġġeġġi teknoloġiċi? Il għaliex sfortunatament kultant anki fuq il-mejda tal-ikel ikollna l-mobile magħna u rrid nara x'qalli dak jew x'qaltli l-oħra. Eħe, dalgħodu kont qed naqra artiklu l-Awstralja waslu biex Tfal t'inqas minn sittax-il sena kważi kważi jiġu pprojbiti, Angela, mill-użu tas-social media fuq l-apparat teknoloġiku. Semmejt punt importanti ħafna. Għandu jkun hemm, e għaliex le, dik is-siegħa, issa jekk hux waqt l-ikel jekk hux f'mument ieħor, fejn l-apparat teknoloġiku kważi kważi jiġi pprojbit. Biex għall-inqas, kif jgħid il-Malti, ngħidu kelma. Mhux hekk?
U naraw kif kienet il-ġurnata tat-tifel tiegħi l-iskola u anke hu jara interazzjoni min-naħa tagħna. Imma għedt tajjeb ħafna inti, Angela, li rridu nkunu ta' eżempju. Issa, hemm riperkussjonijiet fiżiċi wkoll, jiġifieri meta ngħid li l-ġenituri jridu jżommu għajnejhom miftuħin jekk naraw li t-tifel tagħna dam Jilgħab console gaming matul il-lejl. Iqum b'għajnej ħomor, uġigħ ta' ras, ikollna każijiet anke uġigħ ta' żaqq bl-ansjetà, u bid-dwejjaq. Sens ta' irritabilità, jiġifieri mood swings, illum it-tifel jinsab tajjeb għax it-tim tiegħu sportiv u l-console game rebaħ, għada kompletament ikun imdejjaq, dipressanti, għax il-tim tiegħu sportiv waqt il-logħba tilef. Jiġifieri rridu nżommu għajnejna miftuħin u nilqgħu Angela importanti ħafna kif għandna nilqgħu. Għandna nilqgħu b'ċertu deċiżjonijiet, eżempju, Nimponu, niddiskutu, għax il-kelma li timponi xi kultant hija daqsxejn kelma. Jiġik iżjetar? Eħe, niddiskutu mat-tfal tagħna limiti ta' screen time. Eżempju, għandek siegħa wara li tagħmel ix-xogħol tal-iskola. Importanti wkoll li barra li jkun hemm tnaqqis t'apparat teknoloġiku matul il-ħin tal-ikla ta' filgħaxija, eżempju, tajjeb ħafna li kemm jista' jkun ma jkun hemmx screen time, logħob bil-konsol, siegħa qabel l-irqad tat-tfal tagħna. Kemm jista' jkun l-apparat teknoloġiku ma jiġix iċċarġjat biex niftiehmu fejn is-sodda fil-kamra tat-tfal tagħna. U nafu kemm jagħmel ħsara. Hekk hu. Irridu noqogħdu daqsxejn b'sebgħajnejn, Angela, dawn huma kollha punti żgħar li tajjeb li l-ġenituri jżommu għajnejhom miftuħin fuqhom U nixtieq insemmi hawnhekk Angela tiġini f'moħħi issa. Ma fiha xejn ħażin li npoġġu fuq is-sufan mat-tfal tagħna u anke nilagħbu dik il-logħba. Fil-verità konna qegħdin naraw dik is-slide ta' dik l-omm u t-tifel. Anzi jiena nemmen li huwa ħin illi għandna nutilizzaw, nużaw biex almenu nkunu nistgħu ngħidu kelma anke mat-tfal tagħna waqt mument light biex ngħidu hekk, jiġifieri dak li jkun. It is quality time, Angela. Quality time, hekk, eżatt. Għax number one inti qed tinteressa ruħek fil-logħba favorita tat-tifel tiegħek. Number two inti tinnota ftit x'inhu jilgħab it-tifel tiegħek. Kważi kważi anke ssaqsi ma' min qed jilgħab illum ma ninsewx. Illum mhux biss a tackle of a button Illum il-ġurnata li tħallas b'kard bankarja, illum irridu noqogħdu attenti li t-tfal tagħna bil-headsets waqt li jkunu qed jilagħbu dawn il-console games inti ma tkunx taf ma' min qed jilgħab. Huwa jilgħab ma' persuna ta' mparu jew qed jilgħab ma' persuna ikbar fl-età? Irridu niftħu għajnejn it-tfal tagħna anke b'mod edukattiv fejn ikun hemm ukoll abbużi online waqt dawn it-tip ta' logħbiet. Irridu ngħallmu lit-tfal tagħna jirrikonoxxu dawn l-abbużi u anke fejn hemm bżonn mhux biss jitkellmu mal-ġenituri imma anke iva fejn hemm bżonn jirrapportaw. Jekk tippermettili qed jidher in-numru tal-SMS 50617000 biex jekk hemm xi telespettaturi tagħna u jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna tistgħu tibgħatulna SMS. Kien jerġa' jkun magħna jekk Alla jrid anki il quddiem sabiex inkunu nistgħu niddiskutu dawn is-suġġetti u aktar. Jiġifieri jekk intom tistaqsuna xi ħaġa ħa ngħaddihom lil Kane u Kane ikun jista' jiddiskutihom anki waqt il-programm tagħna. Imma intom dejjem tistgħu ssibu l-għajnuna, tistgħu tagħmlu kuntatt dirett anki ma' Kane jew mal-fondazzjoni għaliex hemmhekk hemm ħafna nies li huma professjonisti. Xi ħaġa li għoġbitni illum hija dak li għadu kemm ħabbar Kane illi se joħorġu mill-fondazzjoni u ħa jibdew jagħmlu dawn iż-żjajjar fl-iskejjel. Dik hija kruċjali biex anki t-tfal tagħna nġibuhom konxji ta' x'qed jiġri madwarna u kemm hu importanti illi jekk jiena nħobb nilgħab fuq konsol għandu jkolli l-ħin iddedikat għal dak il-logħob għax hemm affarijiet oħra x'wieħed jista' jagħmel fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Hekk hu, il-qofol ta' kollox, imma speċjalment ta' dan is-suġġett waqt din l-intervista, hija l-kelma bilanċ. Angela, importanti immens, irid ikollna bilanċ bejn il-ħajja ta' studju, il-ħajja soċjali, bejn id-divertiment teknoloġiku, u kemm jista' jkun dan il-bilanċ jibda minn etajiet teneri. Niddiskutu madwar mejda, nuru x'inhuma l-pożittiv imma nitkellmu wkoll fuq ir-riperkussjonijiet u, Angela, nixtieq hawnhekk naċċenna wkoll, importanti li kemm jista' jkun mhux ninfluwenzaw lanqas nimbottaw ta' imma ndaħħlu l-isports, l-alternattiva fiżika fit-tfal tagħna għaliex għax l-attività fiżika kemm jista' jkun tbiegħed dejjem mill-eċċessività għaliex nafu biżżejjed li l-eċċessività, Angela, jwassal għall-vizzju u jwassal għal riperkussjonijiet ħafna aktar severi mhux biss fuq it-tfal tagħna imma anke fuq l-adulti u l-anzjani u tajjeb li ngħid minn hawn, Angela, li l-console gaming illum il-ġurnata tant daħal fil-ħin tad-divertiment tagħna li jiġi pprattikat mhux biss mit-tfal imma anke mill-adulti u anke minn anzjani. Jiġifieri dan huwa suġġett li jkopri l-etajiet kollha u nerġa' ngħid, il-bżonn tal-bilanċ, Angela. Din il-mara illi bagħtitilna dan l-SMS x'inhu l-messaġġ li tgħaddilha biex forsi anki hi min-naħa tagħha sserraħ moħħha illi t-tifel jekk qed jilgħab fuq il-konsol għalmenu qed jilgħab b'logħob responsabbli mhux biss u x'għandha tagħmel biex forsi tibda tnaqqaslu ftit anki minn dak il-ħin eċċessiv li qed iqatta' jilgħab. L-ewwel ħaġa komunikazzjoni, komunikazzjoni miftuħa mat-tfal tagħna. It-tieni ħaġa li ndaħħlu fit-tfal tagħna dak is-sens ta' bilanċ u sens ta' responsabilità. Ma fiha xejn ħażin, Angela, l-attività tal-console gaming, tal-logħob virtwali llum il-ġurnata, nerġa' nirrepeti, it-tfal tagħna qegħdin jieħdu benefiċċji sbieħ u tajbin biex Ma nsemmux ukoll l-input tal-Gvern Malti bħalissa, Angela, fil-video game development eċċetera eċċetera. Jiġifieri hawnhekk għandna xogħol, għandna impjieg mhux biss divertiment. Jiġifieri eħe, irid ikun hemm bilanċ bejn il-ħajja soċjali, l-istudju, il-ħajja tad-divertiment, il-ħajja sportiva, l-alternattiva għall-eċċessività u għaliex le, kemm jista' jkun inkunu ta' ta' eżempju għat-tfal tagħna, importanti, u ma fiha xejn ħażin li npoġġu fuq dak is-sufan u nilagħbu dik il-logħba magħhom ukoll. U tkun taf eżattament, qed tkun qed timmoniterja propju anke lit-tfal tagħna. Però qabel ma nikkonkludu, il-kunċett ta' logħob responsabbli għax intom ma tgħidux tilgħabux, però ilagħbu b'responsabbiltà. Hekk hu, f'dan ir-rigward għandek limitu ta' ħin u, eħe, bil-mod il-mod anke limitu ta' flus għax jeżistu kunċetti, teknikalitajiet fil-logħob virtwali fejn anke hemmhekk tkun qed tirriskja flusek permezz ta' loot boxes, skin gambling, eċċetera. Eħe, Angela, hawnhekk nixtieq indur daqsxejn fuq it-telespettatur u ngħidlu biex ma jiddejjaq xejn jekk ikun irid xi punti ta' informazzjoni u jċempel il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna 1777 u jekk forsi jiddejjaq isemma' leħnu f'dan ir-rigward jista' jaċċessa wkoll iċ-chatline tagħna www.rgf.org.mt. M'hemmx għalfejn tkun qiegħed darek mal-ħajt jew vizzju hemm biex iċċempel imma anke biex tieħu ċertu punti ta' informazzjoni, eċċetera. Ekku, eh, intom għandkom għandkom eh, nis professjonisti li jkunu jistaw jigwidaw propju anke lil dawn il-persuni għalhekk inħeġġiġkom kejn semma il-free phone. Wieħed seba' seba' seba' dak huwa numru illi qiegħed hemm għal kull bżonn illi wieħed jista' jkollu dak 24 siegħa? Iva,
u tal-aħħar, Angela, ma fiha xejn ħażin li mhux biss ikun hemm komunikazzjoni miftuħa ma' uliedna, imma għaliex le, jkun hemm komunikazzjoni miftuħa wkoll ma' ġenituri oħrajn għax dawn l-issues mhumiex ta' ġenitur wieħed, imma huma naħseb jiena llum il-ġurnata ta' ħafna ġenituri li qegħdin irabbu. Allura tajjeb li nżommu komunikazzjoni miftuħa mal-ġenituri wkoll. Kane, ħa nikkonkludu hawnhekk għax ser ingħal ħin, jiena nixtieq nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni. Ħadt gost ħafna b'dik l-aħbar illi ħa tibdew toħorġu u żżuru anki l-iskejjel. Jalla meta terġa' tkun magħna tiġi b'aktar informazzjoni u tgħidilna kif mort proprju meta ltqajt ma' għax ċerta illi min jaf x'se joħroġ f'dawn id-diskussjonijiet illi se jkollkom maż-żgħażagħ. Ekku, ekku, esperjenza sabiħa. Bla dubju.
Inkomplu nwessgħu l-għarfien.
Ekku, grazzi, grazzi ħafna Kane, nawguralek il-kumplament tal-Ġimgħa t-Tajba.